Khai le, vawk vawlh mite tan vawk chawman tlawm sampurna vawk chaw a awm leh ta reng mai. A pe thin tawh te an la inchhir lo. Bekhhat hi sangkhat zanga man chaw a ni a, Bekna chin la tan sangkhat zali sawm ngaina pek theih cheu mai. Tin, ar chaw pawh a te atanga lian chaw thlengin a awm bawk e. Ar chaw hi a hlawm a la duh tan discount theih bawk a ni. Hrechiang duh tan number kan tah lanah hian zawhfiah theih a ni e. Ma nghilh lo i fa nai Mai Melriat phone number nine nine six two zero nine three seven five nine. Thlir tu te, che bai vek ule, vawiin hi September ni sawmhnih leh paruk ni nga ni a ni. Kan awmna lai hmun hi Durtlang road Bawngkawn huam chhung a la ni a. Bawngkawn lampang atanga kal chhova Dutlang lei tan thlen chho hma deuh lawkah a ni. Kan hriat angin nimin ni sawmhnih leh panga ruah sur avang khan Dutlang kawng hi lei a min thar leh a, kawng te eng han block a lei min in. Chutiang chuanin mimal JCB te tlawlmawina avangin kawng hi. hlim hlim ah hlim hma deuh in a nih chu a tlang theih hlauh mai a uan uai in a tlang theih hlauh mai a chutah chuan in eng nge din hmun darthlalang leh thei te a la awm ang em tih in vawiin ah ka han kal a he lai kawng vel hi ka han vlog phawt a a chung lam pang khi tiang ka han en chho ang a i a chhak lam pangah khian in he kal chhoh te kan tum ang a en chian te kan tum dawn a ni. Chung sâng lampang khi khi khi ni a ti hian hei kan hmu thiam thei tur a ngai tel a khi lampang atanga rawn tla thla khi ni ni min tlai mi kha tichuanin lung lian pui mai te a rawn tla thla ruah mai a ti hianin ni min tlai a buaina men in buai ta lo va tiang khan niin ka hria hei bible a inziah dan ang deuh chuanin. hei hei lung lian pui mai awm a lian tawk mai hei hi an ker an ker tet a ni a chak lam pangah helai taksa thei ehh dinhmuna ding tih a mi thian te rawn chhiat avang an kher tet a kha a ni a amaherawhchu chu lung te hi chang a chuvang chuan an kher zu ahh hman lo a nih hmel a a rawn tla tla ta ruah a ni pawi thui em chu a thaw-- a khawih lo niin kan han hria. Amaherawh chu nimin ni sawmhnih panga tlai ruah sur vang khanin helai velah pawh hianin umm a chhak deuh lawkah khian car a delh an ti mai a, chungte pawh a delh tute pawh chu ih han en ve chian ve hrim hrim kan tum ang a. Tin helai vel hi ka han kal kual thuk thuk a ni hei, kan thlen hma hianin lai hi a nal an ti khawp mai a, lai kawng hi tunah chuan a lo ro tawh a, ih two wheeler an tlu nasa khawp mai a ni tia, chu vel chu ni kawng chhuk a ni si a. Chumi lo vang chuan i hman thiam break te pawh kem a, tan phei chuan i hman thiam ngai dawn kan hria kan hria tunah chuan hei ni te an lang a a ro deuh hlek tawh mai a helaiah hianin thing a awm ruah mai a hei hi lo tana zai rum kung a lo tan fel tawh a he lungpui hi a lian si a hei hi hemfai a huk rawh khawp mai hemi lungpui hi maw. Sen fai hup rawm tak a ni. Khilai la inkham deuh ruak hi thingkung kan tih kha a ni a. Than Zeirum kung a ni. Thing tha, Mizoin thing tha kan neih te zing a mi a ni bawk a. Mehawlh tan te hianin kan lo pawn lai chuan kan rawh thin a, ka pa hian min hruai thin a. Zeirum kung hi a thlang deuh ngawt thin a ni. Eng nge an lo thlak ka an lo thel a, tichuan kawng hi sawi ang khanin wan uai chiah a nia, teh khawp mai a, inken thiam te a ngai a, a la zim ang reng khawp mai a, hei office kal hun lai te leh ban hun lai te, naupang school kal hun lai te tih vel pawh chuanin a la chep riau in a rin awm a, ti lai hi in kal chhuak a ngai si a, kawng a lun a ni, hei ti lai khi kan hmuh ang khi lungpui sir khi a kawi hlur mai chung chu a ni. hawih hlurh mai chumi ni vang chuanin helai hi ngaihthah chi a ni lo a ni ngaihthah chi mai a ni lo helai hi footpath a awm a footpath ah hian a kal hlei theih loh ang nge tunah chuanin in bim tan phei chuan maw chhan chu khi ih chirh kawi vek a nia footpath ah hian maw chirh a kawi vek mai a ni. Tikhian chhunah chuanin e motor vei vak hi an tlem deuh hlek a, e kan Traffic Police te pawh duty tunah tak chuan a awm leh free tawh lovin kan free a, chhunah chuanin a ziah ziah a awm a, tlai lampang leh zing lampangah hian e a buaithlak dawn a ni leh a, an then loh chuanin an then fai vat loh chuan a buaithlak dawn a a, helai hian hei hnam dang unaute thing lo la te hi an awm a heng ho hianin. Ih tunah hrih chuan security hna an lo thawk a ni deuh ber mai tih khin an lo kal inkal chhuak tir a. Tunah chuanin an tam vak lo tlat a, vei vak a zia zia a awm a. Hei hun lai takte hianin hei lai hnawk te hi a then chi zawk lo maw tih te pawh rilru a awm a. Am erawh chu hma chak taka lak theih a nih hmel loh avangin ahh an la hmahnla la lo a nih hmel khawp mai. Aw a chung lamah chho kan han tum chin anga chuan khilai a nimin tlai a motor car a delh car delh tu kha a chak deuh lawkah khianin lung tla kha a awm a chungte chutiang te pawh chu enchian kan tum chin dawn nia aw. Khilai lungrem bulh khi a kal chhohna tur a ni a, kan kal chho hmain helaia ih Nimina car a delhna a delhtu a nih chu lung kha kan en chhin anga hei a sak atanga rawn tla thla a nia a zilo khawp mai a a uiawm khawp mai hei hianin rawn tla thla a kan en chho chin ang motor hi rawn kual ve deuh reng a kawng hi kan cross lawk thei lova. Hei kawng sira kawng chhaka an dap dah a ni, heng te pawh hi a delh a delh phelh ang reng khawp mai a hei. Hero lai te pawh hi deng kuar dup mai a ni lai lung hian maw, deng kuar dup mai a khu ai nghana bul pawh kan hmu thiam theng a hei tihianin rawn tawrh thla ruah mai a ni. Zilo thin khawp mai a, car neitute an khawngaih thlak khawp mai a hei, tin hi a rawn-- belh eng tha sen sun mai ni khi khi lai atang khian maw khi khi lai chhakah khian tlem ah lung rawn tlakna han tel a lei min na a awm a ta tang chuan a han hmuh theih chiah lo va tin thlang lam pang hi tiang kan hawi thla leh ang a lai pawh ka ku lung a awm a maw khum khup a ni a ih lai chho hi fimkhur a ngai khawp mai a ni ang takah chuan in ih awi pang a ni si a. Awi pang a ni hei laih hianin hi tah a chhakah khian hei atang khian a rawn tla thla a ni tin an sawi tel duh chu khulai a thlanga kan en thla leh lawk ang a khulai kawi thlang kha a ni a lei min ih ni min tlai a tan vak na kha chu khalai lei min kha nak thuk zirtawm ni hi lam pang hian khen an tum a nih hmel kan hriat dan chuan maw ih vawiin lam pang chu thian dawn lo a nih hmel tla belh tur te an la nghak deuh te pawh a ni mai thei a thla chu a la hriat loh. Leh khawl te pawh la hman lo pawh an maithei ni. A lung rawn tlan a kha a zoom deuh zim zoom deuh dawn chin la a hmu thei nge maw ki ti lai a sen deuh vek bawk hi a rawn tlak thlak chhan na aw te chu ni awle khitah a thlanga lei min na kha en chiang turin a chhakah ko panga kawngah lawn chho ang aw. kawngpui tangin kan peng chho ah hian a hau tak reuh khawp mai alai kalna hi fimkhur a ngai a a hek emaw ih ral tur te hi a zim riau a helai hian lai taka kalna zawng tak hi a hek a umm ih kal tluan thei e. Khi kan kal chho ket ket dawn a ni. Helai deuh lawk hi nia an hla lo va, kan en chiang chin ang. Tikhian khi a lo veng deuh uauh ta mai a. A hma te pawn helai vel hi kan ti lang tawh a ni kha, kan video hmasa lampang ah te pawh kan ti lang tawh a. Chatha thei mai dinhmun a ding te kha an han lung te kha a han ker teh a. Chutiang chuan in. An tih zawh hmain an hal ngam si lo a, a rawn tla tha ta a nia e hei a veng duak mai lo an chiang ang aw hei tuna kan en e lai velah hian a nia lungpui ih khutah kawngpui a mi kha awm a ni thing nen khanin a rawn tla tha ta a nia. ti hian hei a veng hleh hle mai a tichuan hei en tha tail a kawngpui lampang a ni khua lampang khu maw a bung ngut mai khawlai te khu a lei saw varah ngam chiah chiah loh hu ala kawi tih a hriat a thlang lampang pawh khu maw rah ngam chiah loh a ni kan kal phei lo mai ang a ala kawi a tla tha thei dinhmun a ding hi chu helai vel pawh chuan tam tuk lo amaherawhchu ruah. Bohawk kha rawn suh leh ta sia chuanin chirhkawi kha ih a ni mai a khu rawn thawthlai leh tur khu lung ih a la awm zeuh zeuh bawk a tichuanin cheng te vekah an en chuan kan hmu ang a khulai kha khu thing tang hmawr zawn thla khu lai vel khu ih kawng bung nghut a ko bung nghut kha a ni a motor pawh khu taxi pawh kan hmu ang a ih khu kawng mai kha a ni. helai lung lian pui awm kha kan awm lai vel mi kha kawngpuiah a awm thla ta a kawng sirah tunah chuan awm thla ta kha kha an ker tê a hei hi kan video hmasa lampangah pawh kan tih lang tawh kha tichuan saw lampang a piah lampang saw chu a che nawn leh lo va hei hi a hma che tawh kha a ni kan buai vak vak tawh a mipui kan buai a ih hotu te an buai bawk a chutih chuan khi a kal hleih theih loh amaherawhchu chung lam atangin ihh-- en leh kan tum ang a khi lai hi ka han zoom deuh chhin hrim hrim ang a ih pial tlep deuh reuh kan hmuh khi pawh khi a la tla thla thei mai ngam kan tih kha a ni kha chu tla thla zing a la tel lo va amah chu he laia ih kan hotu te kan mithiam ten hlauh thaw an hlauh thawn a lung lian a kha chu a tla thla ta ngei mai a ih-- kawngpuiah a in nghat thla ta rup a tin a bula thing pawh kha a awm a an tuk i zing lam pangah chuan an lo chan te tawh a an lo chan te tawh han ti la thing kha an lo cut tawh nual a tichuan hei a chak hi a hma ka sawi ka en leh chin lawk ila ih ti hian kan en chho ang a khi laia hnim karah khian thlâng khen a pawh a khi pawh khi khi. a rawn lang chiang ve leh deuh hlek tawh mai a khi pawh khi lung lian pui a la ni mai a hei hi ruah hi su lek em aw hriat reng lo ai ruah te hi la cheng lovin hriat a ni a heng te heng ah te hianin lai hi a rawn tla tla a rawn tawlh tla ve leh mai ang em tih kha rilru ah a la awm a a lian khawp mai a hlai khawp mai a ni. chun chun hei a thlang hi ih a kawih chirh kawih tunah pawh tih hian a la awm a a la nem zel tih kha a hriat a eh a zia lo thin khawp mai a helai hi durtlang kawng hi kawng pawimawh a ni si a chumi vang chuanin ih nimin tlai nilai ni tlai a ni maw ah khati angan awm pawh kha dangkhang eh tum aia hara ina mahni ina thleng te. kan tum hmun thleng te nge kan tam phah kha thatnem phah a nih kha a zih lo khawp mai helai kawng tiang a rawn awm reng mai thin hi hei bawng kawm bricket field te pawh khutah rah khatah kan hmu a a thlang helai zawn hnuai thla te pawh khuan in ih in a la awm a ni kan hmuh theih loh thing ah te pawh khawn maw ih a zia lo helai a tiang a lei min lo thleng leh thin hi pawi thin a ni. Hei i tial an dam hi chuan sawi leh sawi hnu han ko teh vu a lang lo va, mah chu ruah a rawn su leh a, ruah tam leh chuan chirhkawi chu luang thla leh tura ngaih chu a nih hmel khawp mai. Hemi kha a tu ruai em mai, tin helai tuna kan en lai kan han zum thin lawk ang a, khu lungpui te ala awm a, khungte khu ih. La tawlh tha leh thei dinhmunah chuan a ding ta tho mai ni khu. Ruahsur hnem chuan maw tawlh tha leh mai thei dinhmunah a la ding a ni. Chirh kawi in ti lai vel chu a kawi hlar mai. Khitah chung sangah ih sawhthing hmun bul atangin kan en leh ang a, ih chhuk zawngin kan thlir leh ang. Tihian sawhthi hmun kan thleng chho a, sawhthi hmun hi chin leh chin lo atangin i a min kha a hma pawh khan a min hlui kha a awm kha kan en pheng a, sawhthi te pawh hi an lo chho ṭhen tawh a nih hi, kan kal pheng a kan en leh chin ang. hei a lo veng deuh uau a a tang hian a ni lei min kha a in tan ni be hliang te hei a lo awm a heng te pawh hi min pha lo chiah chiah a ni a. tin hei aw helai hi chu a hma a hma a a min na kha a ni a helai phei hi chu maw imm amaherawh chu nimin tlai kha chuanin ih a che thar lo a ni helai vel chu a thlang deuh hlek atang khuanin a che a khu a thar la leh thar lam lo chu tia en hian hmun deuh kan en hian a hriat awm e thar lam leh thar lam lo chu. tih khu a ni a he lai hi ding lampang hi ka han her leh deuh hlek ang a lai ding lampang hi hei hnim hian a huh deuh luk hrih a hei lungpui lian deuh a la awm tah hian a awm ruah mai si a thlang lampang atanga kan en tawh khan nia maw a awm ruah mai si a khu khuaah thlang lampang lei khu nge a nem ve si a hei hi a la ngaihtuam khawpin ka hria keimah a ngaidam em em chuan ruahte a la sur. neh chuan maw thlangkhu engmah daltu awm tawh si lo a tlema hma lo ti nghet tu reivung lo ti nghet tu lungpui lian deuh kha tawlh thla tawh bawk si a chumi ni vang chuan a thlangkhu khawlai khaw chu ih a nem leh vek tawh a ruah rawn sur se eng nge a nang ti kha rilruah a awm a ni ti hian in a hnim deuh a chhak te pawh hi a hnim deuh bur a thlai hmun sir thlai hmun chin leh chin lo kha a ni a chumi ni vang chuan in ih-- a khi a awm leh ullo pawh kan enchiang thei lo va lai vel ah te pawh hian maw min tawh lo se a ni mai kan duh thusam ah chuan kan duh thusam ang biak takin thil hi a thleng thin si lo va. Kan chhut thla leh ta a a min bulah khanin hei kan dinna ni china ih kan video kan lak tawh na kan dinna bul lampang hi han en chiang leh deuh ila ti lai hi hei eh lei a che thar chuang lo va amaherawh chu la khi ala awm ta a pu kan hmu thiam thei em tikhua na khi deuh tiar tuar a ih tiar tuar a anih chu. tir tura kan tih chu le. Umm heng te pawh hi la che zel thei dinhmunah ding a ngem tih kha rilru awm a, lei vung vek chu la ni a aw, lai chu lei vung vek umm a la ni a, tiang kha an tawlh hming deuh ang a, eng mai a a chet deuh hlek mai thei kha an tawlh deuh sawk sawk a, hei helai a sir vel te pawh hi lung hihin a la awm a, khute pawh hu lung a ni. inrawn phek lai in phek hlai tha ve deuh mai a awm a tin te pawh hi nia engtin nge ni zel dawn awh nih rilru ah a che leh mai engem tih te kha a awm a kan kal deuh hlek a kan chhuk thla deuh hlek a min sir deuh hlek a ih a hmaw deuh hlek lak a han duh vangin. camera te lo che deuh hlek mai thei tih hi nia hu umm a ko kut kut lai mai khi khu ni ta ni an kal hmawr vak thei lova an chhan chu lei khu ih a chirh diak avangin maw kal hmawr vak thei lo ni khang khan nia chung lampang dinhmun tlangpui chu hei umm en phei teh u chungte pawh saw eh la nem khawp mai dawn a kan va dai thin chiah lo ve chungin maw. A la nem a ni. Chun nih vang chuanin ruah tam tham eng emaw deuh la sur chuanin kawng hi la block leh thei din hmunah a dingin kan hrui a, keimah ngaih dan mai mai, inmawlh ngaih dan mai mai a nih chu. Aw thirtute, ka tih zawng kha video e kan siam theih chu chu te chu lo ni leh mai rawh se. In za vaiin hun hman nuam leh vek u le.